אריזאנע, באקאנט אלס די פלאץ פון וועיקעישן אדער וואו מענטשן פארן פאר געזונט, דער היים פון נאטירליכע וואונדער ווי די גרענד קעניענס, באקאנט פאר אטראקציעס ווי טו פארק, קאסא גראנדא בערג, און קעניען לעיק. האט איר אבער געוואוסט אז אריזאנע איז היינט צוטאגס א היים פאר א שיינע ערוואקסענע היימישע קהילה וואס געפינט זיך אין קאסא גראנדא?
מ'דארף א פלאץ וואס מ'קען פארדינען אסאך, אין די זעלבע צייט זאל אטאמאטיש אן דארפן אויפגעבן פון די געספוילטע לאקזשערי זאכן די ווייניגסטע וואס מ'דארף. וואס איך האב זייער הנאה פון די פלאץ איז אז כ'קען מיך האבן מיין אייגענע הויז, א פרייוועט בעקיארד, ווארעם דורכאויס די יאר, א רואיגקייט פאר די קינדער, פאר א ביליגע פרייז. מ'וואוינט נישט פאר די גאס, מ'וואוינט נישט פאר אנדערע מענטשן, מען וואוינט פאר זיך אליינס, מען לערנט זיך אויס וואס איז די עכטע רילעישאנשיפ מיט די באשעפער. איז דא אזא גוטע אין ריטורן אוו אינוועסטמענט ווי מען האט אינוועסטעד אין חינוך אין די קינדער? און די פאקט איז ווען מען קומט אהיים און מען האט נישט קיין געדולד פאר עני ריזען, צו מען האט נישט קיין געלט, צו קען זיך נישט קאווערן, צו ווייל איז סתם אין אזא וואוינט אין א סיטי אין בהלה, ס'עפעקט די חינוך פון די קינדער. אין בארא פארק א טאג וואס נישט דא קיין חדר איז א גרויסע שמחה פאר יעדעם איינעם דא. די קינדער פרעגן יעדן טאג און מאכן זיכער, ס'דא חדר? ס'קומט נאך יום טוב? ווען הייבט מען שוין צוריק אן חדר? ווייל זיי פילן עפעס, זיי לעבן די זאך די גאנצע צייט, דאס איז וואס זיי ווילן. אריינצווואקן יעדן טאג אין די הויז מיט א נייע אפרישיעישן, די תאווה פון צוהאקן א ליידיגע לעדל ווייל דו האסט נישט וואס צו לייגן דארטן פון סאו מאטש ספעיס, ברוך השם פאר דעם. כ'האב געזוכט א פלאץ ווי כ'קען זיין בעסער הילל ליכטענשטיין, כ'קען בעסער ארויסברענגען וואס איך בין. כ'האב געזען גלייך אז די זאך פון מ'דארף וואוינען לעבן טאטי מאמי, איז א זאך וואס איז א פעלער, ס'איז פשוט א אומאפהענגיקייט וואס מענטשן האבן און זיי ווערן סטאק מיט דעם און זיי מיינען אז זיי דארפן מיטוואקסן מיט דעם. איך געדענק אז ס'איז געווען שווער פאר מיינע עלטערן אז אונז מופן אוועק, אבער ברוך השם נאכדעם וואס זיי האבן געזען וואסערע גוטע רושם ס'האט געהאט אויף אונז, און פארשטייט זיך נאכן איינמאל אריבערקומען דא, זען וויאזוי די פלאץ קוקט אויס, זענען זיי אויף אונזער זייט, און ברוך השם זיי שעפן אסאך נחת, און איך בין פרייליך צו קענען. סיי האבן א גרינגע לעבן פאר מיך און מיינע קינדער און סיי אז מיינע עלטערן האבן הנאה פון דעם און זיי האבן די נחת. סאו ברוך השם אונז האבן דא די זכיה צו זיין פון די מענטשן וואס בויען א הערליכע שיינע ישוב פאר כלל ישראל פאר די קומענדיגע דורות, חוץ די בויען די חדר, חוץ די בית מדרש, די מקווה, דאס אלעס וואס פארשטייט זיך אונז לייגן אריין אסאך כוחות אין דעם, באט די עצם אנפאנגען די ישוב. סאו מענטשן פרעגן אלל די טיים מיר וואס איך טו פאר פרנסה, כ'האב ריסענטלי האב איך אנגעהויבן ברוך השם א נייע ביזנעס דא, מזרח כשר עפעטייזערס ווי איך מאך דיפס סעלעדס דרינקס אלע שבת טעיבל עקסעסעריס בסייעתא דשמיא. איך פארקויף און איך אינסטאל קיטשען קעבינעטס. מען גייט אויך ארויס אין די גוישע גאס פארקויפן, מען בויט אויף די ביזנעס, מען זעט גרויס הצלחה. איך טו פורטשעסינג פאר א קאמפאני אין ניו יארק, אין א וועג קומט אויס די זאך אז איך בין דא קען אמאל זיין בעסער מיט די שעות פון איך דיעל מיט אווערסיס קאמפאניס. דא א סעיאינג, עווריטינג מאווס סלאוער אין דיס האוז. ס'איז א אמת'ע זאך, ס'איז נישט פשוט ווייל מענטשן זענען שטאט און זיי האבן נישט קיין צייט צו טראכטן, ס'איז ווייל זיי טראכטן. פאר מיין פרנסה ברוך השם איך טוה אין מארקעטינג, און כ'האב נישט געזען אז עני פון מיינע קלייענט זאל האבן א פראבלעם צו ארבעטן דורך זום, אין די צייט וואס איך דארף פארן צום אפיס וואס איך פלעג אין ניו יארק ספענדן אין טרעפיק, קען איך יעצט ארבעטן. מיין ווייב איז געווען די וואס האט אויפגעברענגט די געדאנק פון אפשר גיין באזוכן קאסא גראנדע אריזאנע, בין איך אהינגעפארן פאר א טאג און א האלב זען וואסערע א מינע אידן וואוינען דארט. כ'בין אנגעקומען, כ'האב געזעהן ווער ס'איז דא, כ'האב געזעהן ס'איז א ערענסטע עולם, ס'איז נישט דא די קיינער אנטלויפט נישט פון קיינעם דא, ס'אלץ א וואוילע פלאץ, וואוילע מענטשן, משמייז עס איבער די גאנצע לופט און די גאנצע געגענט און די גאנצע סביבה איז א מורא'דיגע רוהיגקייט, ס'איז נישט דא קיין קיין קיין טענץ אין די לופט, היות כ'האב דאך עלטערע קינדער, מיינע קינדער זענען פון די עלטערע, בין איך אביסעלע אינוואלווד אין די חדר און די סקול. די קינדער פילן נישט ווי זיי זענען אין א פעקטערי, זיי האבן צוגעשטעלט יעדער פאר זיי וואס זיי דארפן, איז מחנך קינדער און מען אינדזשויט יעדע סטעפ פון די חינוך, קלענערע קהילה, מען גייט אין חדר, קען מען רעדן צום מלמד, די קלאסן זענען נישט אזוי פיל. סיי סקול חדר סיי אנדערע זאכן, אפילו די גראסערי וואס האט אלס און וואס נישט, פלייש וואס איז גראדע מיין פרנסה, איך בין די בוטשער מענעדזשער אין פיניקס, א בוטשער וואס רפש י רבין האט אפגעקויפט. ברוך השם אונז האבן דא א שיינע גראסערי, קיוט, באטעמט, צוגעשטעלט, איך וואוין שוין דא א יאר, איך הונגער נישט, זעט נישט אויס אזוי. כ'וואלט געזאגט די גרעסטע מעלה וואס איך פיל איך האב דא מער ווי כ'האב געהאט פארדעם, איז לכאורה די פעמילי טיים. צוויי גרויסע יסודות אין אידישקייט, מנוחה ושמחה. איך האב נישט די אלע זאכן וואס איך האב געהאט אין ניו יארק, אבער די ריווח אז מען קומט דא אויף א פלאץ ווי מען קען זיך צוזאמנעמען דעם קאפ און מען האט אינערליך מנוחה, און איך זאג מענטשן מיין עיזש מאכן זיך אנדערע פריאריטיס ווי מענטשן וואס זענען יונגער, יונגער וויל מען מאכן געלט, מען וויל מאכן פרנסה, מען וויל אייננעמען די וועלט און מען וויל מאכן איך ווייס וואס, ליין געלט אין באנק, די אלע זאכן ענדיגט זיך, ווערסט מחנך ווערסט אריינגעלייגט כוחות אין חינוך, ריפט די פייערס, ריפט מיינט ער שנייד די פרוכט. די פאדער איז גאנא העוו יונגעלייט הו הי קען קאנעקט טו, די פרוי איז גאנא העוו פיפעל הו שי קען קאנעקט טו, עווערי טוזי נעט וי העוו א צוזאמקומען פון די פרויען, ענד עווערי דעי אין שול די מען אר אלל טאגעדער. מען רעדט נישט ביים דאווענען, אין משל השית זינגט מען, אין די קינדער זינגען משל השית, מען ארבעט א ראש חודש סידור, מען קומט מיט ווייסע העמדער. מען ארבעט אויף א עירוב וואס זאל ארייננעמען. א ריזיגע ריזיגע חלק פון די סיטי אוו קאסא גראנדע, און מען קוקט שוין אויף א ווי מען זאגט א ווייטערע בליק ווען די שטאט גייט זיין גרויס, זאל מען נישט דעמאלטס דארפן ארבעטן שווער צו האבן די עירוב, און ברוך השם אונז זעמיר געבענטשט געווארן מיט די גאווערמענט וואס איז דא אונז צו העלפן און זיי סופארטן די היימישע קאמיוניטי. און ס'וועט זיין נאך א קליינע סטעפ ווי מען האט דערגרייכט אויפצובויען א הערליכע שיינע רחבות'דיגע ישוב. מענטשן גייען אסאך מאל ארויס נאכמיטאג שפאצירן ביי א לעיק, ביי א וואסער, ער דארף זיך אפרוען ווייל ער דארף זעהן עפעס א אנדערע סינערי, דא האט מען עס א גאנצע טאג, חוץ פון דעם איז דא די פארקס, דא הערליכע פארקס מיט לעיקס און טשעינדזש אוו סינעריס ווי א מענטש קען דאס אויך ארויס גיין, אבער ווי ער גייט האט ער דאס, ווען א מענטש קומט אהער ער זעהט אז אונז זעמער אין די. מעטראו פון פיניקס, וואס דאס איז די פיפטע גרעסטע שטאט אין אמעריקע. ס'דא געשעפטן וואו מען גייט, ממש צוויי מינוט צו פארן פון די הייזער פון וואו מענטשן וואוינען איז דא וואלמארטס, האום דיפאו, לאוס, גרויסע שאפינג סענטערס, גראסעריס, אלע סטארס, דא א מאל, ס'איז דא וואס א מענטש קען דארפן האבן, ס'איז דא א האספיטל נענטער וואו רוב מענטשן האבן אפילו אין בארא פארק צו מען מיינעט עס, ס'איז ממש ביי די האנט. א האלבע שעה פינף און דרייסיג מינוט אוועק איז דא די טאפ טשילדרענס האספיטעל אין אמעריקע, לעבן דעם ממש ווי מ'זאגט פארטי פייוו פיפטי מינוטס איז דא מעיא קליניק וואס דאס איז די נאמבער וואן האספיטעל אין די גאנצע וועלט, סאו ס'איז דא די טאפ טאפ האספיטעלס איז דא, אורדזשענט קעירס. ס'איז נישט דא א זאך וואס א מענטש קען זאגן ס'פעלט, סאו צום סך הכל פון די גאנצע שמועס, א מענטש וואס קומט קיין קאסא גראנדע אריזאנע קען קויפן א הויז מיט אראפ לייגן ארום צו אונטער צוואַנציק טויזנט דאלער אלל אינקלוסיוו, נאכדעם דארף ער נישט באצאלן קיין מארגעדזשעס פון זיבן, אכט, צען טויזנט דאלער, ער האט א אייגענע פרייוועט הויז צו מיט א פול וואס ס'איז און א הערליכע הויז א רחבות'דיגע הויז, ער דארף צאלן עווערידזש מיט די היינטיגע הויכע אינטערעסט רעיטס צווישן צוויי אהאלב און צוויי טויזנט אַכט הונדערט דאלער א חודש, אריינגערעכנט מארגעדזש, טעקס מיט אינשורענס, אלע זאכן. צו דעם האט מען ברוך השם אויפגעשטעלט א מוסד, מען האט א חדר דא, א סקול, מלמדים, טיטשערס, מנהלים, פרינסיפלס, סא ס'איז שוין כמעט ביי די סטעידזש ווי א געהעריגע חדר אין סקול, אוודאי דא זאכן נאך צו גיין און נאך מסדר זיין צו נאך קלענערע קלאסן, און די באס טרענספארטעישן איז מער ווייניגער מסודר נישט פולקאם מסודר, אוודאי איז דא געוויסע זאכן, אבער ס'איז צוגעשטעלט א מוסד מיט א ועד וואס גיבט זיך אפ פאר יעדע פאר די גשמיות און די רוחניות פון אלע זאכן חוץ פון די מנהל צו מאכן גרינגער יעדעם איינעם'ס געברויכן פון א נייע פלאץ דא אין די ועד איז דא הרב ר' חיים שלמה בערגער. און ס'איז דא ר' יוחנן לעפקאוויטש און ס'איז דא ר' יצחק גראסמאן, יעדער ווייסט יעדער איינער פון די געבן זיך איבער בלב ונפש מיט א מסירת נפש פאר דעם, און יעדער ווי ער פילט ווי ער האט א אפענע אויער צו קענען רעדן און זעהן וואס מען קען טון צו מאכן יעדע זאך בעסער, אויך איז דא צוגעשטעלט ברוך השם א הערליכע גראסערי, ס'איז דא אלעס וואס מען קען נאר דארפן האבן וואס ס'איז דא אין די כשר'ע ליין וואס א מענטש דארף קענען האבן איז דא צו האבן דא. פלייש איז דא א בוטשער, מ'האט געעפנט פון קהל א בוטשער, אין די גראסערי פארקויפט מען די פלייש אויך פון די טאפ כשר'ע סטענדערדס פון סאלאמאנס, קרית יואל'ע פליישן און פון און פון הסאכדעס. אלע פליישן איז דא דארטן פון די בעסטע סטענדערדס און כשר'ס פאר יעדעם איינעמ'ס חומרות און אלע זאכן וואס יעדער דארף האבן. אויך איז דא די כולל איז צוגעשטעלט דא. און יעצט האבן מיר נאך פלאץ פאר נאך יונגעלייט. הערליכע קולות, חשובע חשובע יונגעלייט. מען האט איבערגעמאכט יעצט, איבערגעבויעט הערליך, צוויי שבת שולן אין ביידע געגנטער ווי די עולם וואוינט אז מען זאל נישט דארפן וואקן צו ווייט. צו אלעס די געשמאקע ווינט וואס ס'זעהט זיך אן אז די אינגעלייט האבן דא געמאכט א ווינט צו מאכן שירים, נפתלי קאסטעל מיט רבי יצחק גראסמאן געבן זיך איבער מיט א מיטן מיטן גאנצן לייב און לעבן יעדע נאכט, מען קומט אריין ס'דא א אוויר פון תורה. אינגעלייט אלע עידזשעס זיצן און מען האקט שטיקער, עטליכע שירים, גמרא, און פילאי שישי שירים, ס'איז ממש א ווינט פון תורה וואס איז ממש א געשמאק, און צו אלעס איז דא א חשוב'ער רב וואס אונז האבן דא, הרב ר' יחיאל שטיינמעץ, און מיין טאטע גיבט זיך אויך אפ אסאך. מיט די קינדער און מיט די עלטערע, סאו ס'איז דא א ווינט א אוויר פון א תורה'דיגע רוחניות'דיגע ווינט, און דאס אלע זאכן קען מען האבן מיט הרחבת הדעת פון א גרויסע רחבות'דיגע געשמאקע שיינע דירה, פרייוועט, מיט אלע צוגעהערן פאר פעניס, עפארדעבל, וואס מען קען נישט האבן ערגעץ אנדערש, וואס די דירה נאה מחוות דעתו של אדם, אזוי סאך אנדערע פראבלעמען גייען אוועק פון דאגות, פון שוועריקייטן וואס די דירה העלפט צו. די אייבערשטער העלפן אוודאי זענען מיר נישט דא אויף זיך צו באזעצן פאר אייביג און צאפן אנצוקומען נאך קיין ירושלים צו ארץ ישראל צו אונזער אמת'דיגע היים, אבער ביז דערווייל וויל יעדער איינער קענען האבן כאטשיג די דירה נאה מחוות דעתו של אדם, ער וויל האבן מנוחה, הרחבת הדעת, דאס קען מען נישט האבן אין די פלאץ ווי רוב כלל ישראל לעבט יעצט, סאו לאמיר האפן אז מ'גייט טאקע נישט דארפן זיין דא טאקע צו לאנג, מ'וועט טאקע בקרוב שוין ארויפגיין קיין ארץ ישראל, זוכה זיין צו גיין מיט משיח צדקינו במהרה בימינו אמן. איינע פון די עיקרי זאכן וואס מען דארף האבן אין א אידישע שטאט, מען רופט עס האבן א מקווה טהרה, ענדליך אין א אנדערע שטאט, זיי עס אין ברוקלין, צו עס איז וויליאמסבורג, בארא פארק, צו עס איז מאנסי, א גרויסע שטאט, ס'איז דא גענוג מקווה'ס. דא אין אזא שטאט איז נישטא, וואס איז עס, די קליינער ישוב, און. ס'איז די איינציגסטע מקווה, ווילאנג ס'ווערט נישט פארטיג איז מוטשעט, מען האט א מקווה יעצט ברוך השם אבער מען מוטשעט זיך דערמיט ווייל מען נוצט עס צופרי אויכעט פאר די מענער, און געווענטליך אין א שטאט איז דא מענטשן האבן קעפיידעס אזאנע קעפיידעס אזאנע קעפיידעס איז געמאכט אזוי יעדער זאל זיין צופרידן, דער המון עם האט גייען מיט די בארא גאבא בארד, אקעי פאר א קלויז בארגער איד'ס אן אנדערע סוט וועלן. האבן מיר צוגעשטעלט א ספעציעלן בור פאר אים, און חוץ דעם האבן מיר געמאכט א בור הזרעה ס'זאל נישט קענען אריינקומען קיין וואסער אן די בור הזרעה וואס צו זיכער זיין כשר. דא אין שטאט קומען אן במשך'ן יאר אסאך וועקעישאנערס, די ערליכע אידן אז זיי ווילן נישט גיין קיין פלארידע, נאכדעם קומען מענטשן א גאנץ יאר פאר רפיא'ס וועגן, קומט אויס אז מענטשן קומען זייער אסאך אהער, איין זאך מ'דארף האבן א מקווה. א דריטע זאך, דא אין די שטאט וואוינען היבש אידן אבער זענען נעבעך און נעבעך פארקראכן. געווענטליך אין די אלע שטעט וואו מ'מאכט א מקווה ווערט צוגעצויגן אויף צו דעם ציון מענטשן און דורך דעם ווילן זיי שוין נזכר ווערן צו צו אידישקייט לאביהם שבשמים. נאכדעם האט מען געמאכט א גרויסע מהלך די מקווה. דא איז דא א גרויס פראבלעם. אין אריזאנע ווען ס'רעגנט זיך נישט, אבער בדרך כלל ווען מ'מאכט דא א מקווה מוטשעט מען זיך זייער, אט שוין שוין געווען אפאר מאל וואס האבן געמאכט א מקווה האבן געברענגט אייז איז במילא זעמיר געקומען אז מ'דארף מאכן א א מים, אבער אזוי ווי ס'איז נישט דא קיין וואסער דארף מען מורא'דיג גוט טיף אראפגיין, ס'איז נישט דא קיין שווערע געלטער, און ברוך השם ביז פֿינף הונדערט פיס האט מען געטראפן א פיינע מים. האט אסאך וואסער, פארשטייט זיך סא אלע דארפן סייעתא שמיא, דער אייבערשטער העלפן מיר ס'זאל וואקסן ס'זאל ווערן גרעסער און גרעסער און מ'זאל נאר קענען גיין גאר בקרוב אקעגן משיח'ס אלקינו במהרה בימינו. קאסא גראנדע אריזאנע, זונטאג פרשת ויקהל, מען גייט דא געבן א אפדעיט אויף די נייע מקווה וואס ס'בויט זיך דא, ברוך השם מ'האט שוין געענדיגט די עלעקטריק, די פלאמבינג, אינסטעלעישאן, אלעס געפעסט, מ'האט שוין צוגעמאכט די שי טרעק. ס'איז זונטאג יעצט, קיינער ארבעט נישט דא, מ'קען זיך אריינכאפן דא, געבן א בליק פאר די עולם. סאו דא קומט מען אריין צו די גרויסע מקווה, ס'איז יעצט דא באורדס אויף די בורות, ווייל מ'זאל קענען ספעקלען אויף די שאוערס. דא ביי די לאנדערי רום קען מען אריבערגיין צו די מקווה טהרה, איז דא אזוי דריי חפיפה רומס. איינס צוויי דריי און דא קען מען אריבער גיין צו די באר טבילה אויך איז דא בארדס אויף די באר השקה בורות קען מען זעהן דא אויך צוגעדעקט. האפנטליך ביז א חודש צוויי וועט מען קענען זיין געענדיגט, מען דארף נאך לייגן טיילס מיט די פינישינגס, און בשם השם נעשה ונצליח.